Helo bawb a chroeso i Taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad y chweched o Orffennaf 2026. So ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni plîs egni'r wythnos, plîs ysbryd. Oce, okay. egni'r wythnos yw'r peder o ffyn. A mae cerdyn wedi cwmpa dy fi fan hyn. A'r cerdyn sydd wedi cwmpo yw'r dewin fan hyn, okay? So fi'n mynd i gymryd hwnna hefyd. So, wythnos yma, mae egni fan hyn o briodas i rai o chi, okay? Egni o ddathlu yn dy mewn i chi fan hyn, okay? A teimlad fi bod chi wedi creu hwn, okay? Neu chi wedi cael llaw mewn creu y dathliad ma, neu'r priodas ma, ok? So mae hwn yn neges really lovely rhywun, felly bod chi'n mynd i briodas wythnos ma, yr wythnos sy'n dod, ok? Wythnos sy'n dechrau'r chweched o'r ffenaf. Os i chi, gadewch fi wybod yn y, yn y negesion iso, dwlen i glywed wrthoch chi amdano hwn, ok? So mae rhywbeth da chi ddathlu wythnos yma, a mae llaw gyda chi wedi bod yn creu'r dathlu yma. Dyma'r tymlad sydd gyda fi wrth ysbryd heddi. Oce, okay, diolch ysbryd. Beth yw sialens yr wythnos, please, ysbryd? Sialens yr wythnos yw'r byd. Mae cerdyn y byd yn siarad am ddod i ddiwedd a cilch o rhywbeth, oce? Okay? So, so mae'r byd fan hyn yn gweithio fi bod rhan o'ch bywyd chi yn dod i ben mewn rwy ffordd fan hyn, oce? Okay? Mae diwedd cyfnod fan hyn, ok? Ond mae'r cyfnod yma yn symud ymlaen i gyfnod newydd. A dyna beth sy'n dechrau i chi wythnos yma, ok? Felly bod rai chi yn priodi wythnos yma, ok? Os ydych chi, please gadewch fi wybod ar y negeseuon ni, so dwlen i glywed wrthych chi. Achos mae hwn yn dechrau cilch newydd yn eich bywyd chi, ok? A'i rai o chi sy'n mynd i briodas neu mynd i rwy ddathliad, oce? Okay? Mae hwn mynd i ddechrau rhywbeth newydd i chi yn eich bywyd chi, oce, okay, fan hyn. A mae hwn yn, hwn yn ddylledniad lyflu, oce? Okay? Neges lyflu yn dod drwyddo fan hyn i chi. Lla gael dy neges di, please, ysbryd am yr wythnos. Waw, oce, okay. neges ysbryd yr wythnos yw'r as o gwpanau fan hyn, oce? Okay? Mae'r as o gwpanau gallu dod â chariad newydd mewn, mae gallu fod yn dechrau ar um, ramant newydd yn rhywun i chi, oce, okay, fan hyn, a ramant le mae'ch bywyd chi mynd i dimlo yn llawn, oce, okay, llawn cariad fan hyn. Mae'ch cwpan chi mynd i fod yn orlawn o gariad ac emosiwn wythnos yma, oce? Okay? So mae hwn, mae rhywun yn priodi wythnos yma, oce? Okay? Please gadewch chi wybod os dewch chi i we. Mae can llwyth o gariad gyda chi, oce? Okay? A'r sialens i chi yw bod chi ddim cwaith yn teimlo felly yn gyffwrddus i adael eich hen fywyd i fynd, ond mae rhaid i chi na'r, achos mae'r cariad hyn, a'r dathlu hyn, a'r priodas hyn i rai o chi, yn dod mewn i chi, oce? Okay? Um, os nag ych chi'n priodi wythnos yma, mae rwy ddathliad yn digwydd wythnos yma, oce? Okay? A mae'r dathliad yma yn mynd i wneud i chi dimlo mor gyflawn, mor hapus, mor llon, oce. Mae fe'n mynd i wneud chi dimlo fel se, o, oh, chi jyst llawn cariad. Mae cymaint o gariad yn y darlleniad mae wythnos yma, oce. Mae fe'n dimlad lyflu, lyflu, lyflu fi'n cael wrth y ceridiau wythnos yma. Right, be fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i eglur hai rein, jyst i gael neges tyma'n bach mwy twf hwn, oce. Fi'n mynd i defnyddio dec y cathod fan hyn. OK. Um, allwn ni please eglurhau egni'r wythnos, please. OK, so mae'r dathliad yma yn dod ar ôl cyfnod o dimlo'n isel, dimlo'n really, really wael, felly timlo becso am pethau, oce? Okay? Mae'r cyfnod yna'n dod i ben achos nawr chi'n dathlu. A chi wedi helpu eich hunan i ddod drost y timlad yma o iselder, ok? Dyna'r neges fan hyn. Chi di bod trwy amser isel fan hyn gyda'r naw o gleddyf, ok? Ond chi'n dod mas o fyna a chi'n dathlu dod mas o'r cyfnod yma. A chi sydd wedi gwneud hwn, so dylech chi dimlo'n rili really falch gyda chi'nan fan hyn, bod chi wedi tynnu chi'nan mas o egni y naw o gleddyf yma, ok? Chi sydd wedi gwneud e, Chi sy wedi symud mas o'r timlon isel yma. Chi sy wedi wneud hwn. Chi sy wedi dod ar dathliad yma, oce? Okay? Chi'n dathlu diwedd y cyfnod yma, oce? Okay? A mae'r cyfnod yma yn dod i ben. A felly bod chi'n ofni'r cyfnod yma yn dod i ben, achos chi mor gyfarwydd â fe, oce? Okay? Mae pethau'n timlo mor wahanol nawr. Ond mae hwn yn egni lyflu, oce? Okay? Mae'r cyfnod gwael hwn wedi dod i ben nawr a chi sydd sy, chi sydd wedi chosi hwn, chi sydd wedi dod ar bywyd gwell mae eich hunan, oce, okay, yn eich bywyd. Oce, okay, a mae lot, lot fawr o gariad yna fe hefyd, oce. Okay. Gewn ni eglurhad ar cerdyn y byd, please, ysbryd. Eglurhad ar cerdyn y byd, gyda'r pimp o gwpanau, oce. Okay. Eto, mae fe'n dod â chyfnod o iselder, mae fe'n dod â cyfnod o alaru i ben i chi nawr fan hyn, oce? Okay? So mae'r cyfnod yma chi wedi bod drwyddo ddim wedi bod yn gyfnod da iawn, chi wedi bod yn teimlo'n isel, chi wedi bod yn galaru rhywbeth, oce? Okay? Ond mae'r cerdiau yma'n gweithio fi, mae hwnna i gyd nawr wedi dod i ben, mae fe yn dod i ben nawr, oce? Okay? A mae'n amser nawr i chi ddechrau dathlu, bwys, oce? Okay? Neges lyflu fyna. Gewn ni plis eglurhad ar yr as o gwpane, plis. A beth sydd gyda ni yw marchog y cleddyf. Mae marchog y cleddyf yn symud ymlaen yn gyflym, oce, okay, gyda rhywbeth. Mae fe'n gwybod beth mae fe'n moyn, mae fe'n gweld yn glir, mae fe'n gweld y llwybr o'i flaen a symud mlaen yn gadarn i fynd mlaen ar y llwybr na, oce? Okay? So mae hwn yn gweitha fi, mae llwybr chi yn llwybr da iawn i chi, oce? Okay? Mae fe'n lwybr sy'n mynd i ddod â lot o gariad i chi, oce? Okay? Mae popeth mynd i fod yn really, really dda i chi fan hyn, oce? Okay? Mae cyfnod really lovely, llawn cariad yn dod mewn i chi fan hyn, oce? Okay? A mae rhaid i chi symud mlaen gyda hwn nawr, oce? Okay? Mae ysbryd yn gweitha chi fan hyn, symudwch mlaen nawr lawr y llwybr newydd yma a Bydd y cariad yn, bydd eich cwpan chi yn llawn o gariad ar ddiwedd y daith. Okay? Dyna'ch neges chi am heddi. Fi'n mynd i just cymryd un cerdyn fach arall i chi, just i orffen y dyrlleniad. Gymryd un neges arall, please, just i orffen. Ysbryd. A'ch neges chi fan hyn yw calon dairngar, oce? Okay? So, waw, mae hwn yn gerdyn lyflu. Mae cymaint o gariad yn y, yn, yn y darlleniad yma wythnos yma i chi bwys, oce? Okay? Mae cariad yn, yn dod drwyddo mor grif fan hyn. Os ych chi yn mynd i briodas wythnos yma, Ni os chi yn dathlu rhywbeth, plîs gadewch fi wybod, achos fi rili moyn clywed am hwn, oce? Mae cyment o gariad fan hyn, oce? Mae calon taerngad fan hyn. Mae cariad yn rhedeg trwy'r darlleniad yma i chi wythnos yma, oce? So, joiwch yr wythnos, bwys. Joiwch y cariad sy'n eich bywyd chi wythnos yma, oce? Drychwch mas am gariad newydd os oes dim cariad gyda chi yn eich bywyd ar y foment, oce? Ond mae elfen cariadus drwyddo hwn. So fi'n teimlo bod cariad gyda chi yn eich bywyd, oce? Okay? Mae'n amser wythnos yma i fod yn llon, timlo'r cariad yma a symud mlaen yn timlo yn hyderus am beth sydd i ddod i chi wythnos yma, oce? Okay? Dyna'ch neges chi, joiwch yr wythnos. Os chi wedi joio'r darlleniad, gadewch fi wybod yn y neges i o'n isod. Cofiwch roi bawd lan, cofiwch danysgrifio'r sianel, mae pob peth bach fel a chi'n neud yn helpu fi redeg y sianel. A os oes diddordeb gyda chi mewn darllenau personol mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesa, joiwch yr wythnos a welai chi yn y darlleniad nesa.